Salam eziz ildeşler hemmäňizi ýutup sahypamda hoş gördik bu men barmak kösüp hytaý dilini öwredýän saryhan. Wideomyzyň bu gezeki sany Hytaý dili başlangyç kursuna degişli bolan dördünji sapak hakda bolar. Dördünji sapagymyzyň ady Ta shi wo de han yu lao shi Ta shi wo de han yu lao shi. Bu günki wideo sapagymyz edil geçen gezekki wideo sapagymyzdakylar ýaly dialoglardan öwrenip başlarys. Bu günki öwrenjek ilkinji dialogymyz ýagny şu. Geliň olary bir-birden okalyň, yzymdan aýtalyň. Çiň gan wo du. Ta shi şeý. Ta shi şeý.

Bu dialog näme diýmegi aňladýar? Geliň, olary bir-birden terjime edeliň. Taşy şeý, bu türkmençe terjime etsek, ýagny ol kim diýmegi aňladýar. Bu sözlemdäki birinji sözlemiň birinji bölegi, ýagny taşy woda, han ýu lao shi, bu sözlemiň birinji bölegi bolsa, ýagny ol meniň hytaý dili mugallymym. Sözlemiň ikinji bölegi bolsa, Ta Jao, Ba Tyga. Ol bolsa, ýagny onuň ady batyr diýmegi aňladýandyr. Bu dialogyň üsti bilen biz jemi dört sany söz öwreneris, ýagny ilkinji öwreniljek söz ol şu. Ol Ta. Ta diýip okalýandyr. Bu ieroglif ol at çalyşma, ýagny ol diýmegi aňladýar. Has dogrusy, ol oglan diýmegi aňladýandyr. Ýagny şu ýerde görýän bolsaňyz, Ta şi şeý, ýagny ol kim, ol oglan kim diýmegi aňladýar. Ikinji öwrenjek söz, ýagny şeý. Şeý, diýip okalýandyr. Ol kim diýmegi aňladýar. Üçünji täze söz bolsa, ol D, diýip, gowşak tonda okalýandyr. Ol yň, iň goşulmany aňladýar. Ýagny, edil şu sözlemiň içinde ol yň, iň goşulmany aňladýar. Onuň başga-da ulanyşy kän, ýöne HSK-birde ýa-da. Ak taýdyl başlangyç kursunda diňe onuň yň, iň goşulmaz diýip öwredilýändir. Ýagny bu sözlemde ta shi wo de han ýu lao shi diýip aýdanyňda, ýagny ol meniň, meniň diýmegi aňladýar. Ýagny yň, iň goşulmany berdi. Iň soňky öwrenjek täze sözümiz bolsa ol han ýu Han Ýu diýip okalýandyr. Ol bolsa hytaý dili diýmegi aňladýar. Ýagny şu ýerde bar. Han Ýu Lao Shi, ýagny hytaý dili mugallym. A geliň bu dialogy ýene bir gezek okalyň, yzyndan aýdalaň, Çinga Mo Du, Ta Shi Şeý, Ta Shi Wo Da, Han Ýu Lao Shi, Ta jiao, ba te. Bu günki sapagymyzda öwrenjek ikinji dialogymyz ýagny şulardan ybarat. Geliň olary bir birden okalyň, yzyndan aýdalyň. Çyn gao mo du. Ni shi na guo ren? Ni shi na guo ren?

Jongwo Ren Geliň indi bolsa bu dialogy türkmençä terjime edeliň. Ni şi na guo ren? Bu sorag sözlemi türkmençe näme diýmek? Ýagny ol sen nireli diýmegi aňladýandyr. Şu ýerdäki ni, a çalyşma, sen, şi, bolmak işlik, Na, haýsy, nire, guo, ýurt, ren, ol bolsa adam diýme aňladýar. Bu sözlemi türkmençe terjime etsek, ol sen nireli ýa-da sen nire, haýsy ýurduň adamsy diýen manyny aňladýandyr. A bu sözlem bolsa, Wo shi Tukuman ren, Nina. Ýani söz şu görýän sözleriňiz ol men türkmen diýmegi aňladýar. A soňundaky bu iki ieroglif bolsa ýani ni ol sen diýmek ýani at çalyşma na bolsa ol bolsa kömekçi söz. Bu söz bu sorag sözlemi türkmençe terjime etsek bolsa a sen ýada a sen babatda nähili diýen manyny aňladýandyr.

Ol nire, haýsy diýmegi aňladýandyr. Ýagny dialogda birinji sözlemde, sorag sözleminde geldi. Nagoren, nagoren. Ikinji öwrenjek sözümiz bolsa ol guo diýip okalýandyr. Guo, ýagny ol ýurt ýa-da döwlet diýmegi aňladýar. Nagoren, Jungworen. Iň soňky öwrenjek sözümiz bolsa ol n diýip gowşakdonda okalýar. Ýagny gowşakdonyň üstünden hiç hili ton belgisi belgilenmeýär. N. N. Edil şu sözlemiň içinde, ýagny n diýip okalýan söz, ol sorag sözlemini ýasaýjy, ýa kömekçi söz bolup gelýändir. Bu barada häzir soňurrak ýene-de jikme-jik aýdyp geçerin.

Geliň bu dialogy bir-birden olary terjime edeliň. Ta şi şeý. Bu sorag sözlemi, ýagny ol oglan kim diýmegi aňladýar ýa-da ol kim? Bu sözlem bolsa, Ta şi wo tong xue, ýagny Ol oglan meniň synpdaşym ýa-da Ol meniň synpdaşym diýmegi aňladýar. Tana A bu bolsa, ýagny A ol gyz ýa-da A ol ýa-da A ol babatda nähili diýen manyny aňladýandyr. Ta shi ni tong xue ma Bu sözden bolsa türkmençe terjime etsek, ol seniň synpdaşyňmy? Ta bu shi wo tong xue, ta shi wo pang you. Bu sözlemiň birinji bölegi, ýagny, Ol meniň synpdaşym däl, ýa bolmasa-da, Ol gyz meniň synpdaşym däl. Taşy wo pang niao. Ol meniň dostum ýa-da Ol gyz meniň dostum diýmegi aňladýandyr. Bu dialog üsti bilen biz ýene-de täze üç sany söz öwreneris, ýagny olar şular. Ilkinji öwrenjek sözümiz ol ta, ta diýip okalýandyr. Bu söz hem At çalyşmasy ýagny ol diýmegi aňladýar ýa-da ol gyz diýmegi aňladýar. Eger gyz üçin ol diýjek bolsaňyz, onda şu ieroglifi ulanmaly, eger-de oglan üçin ol diýip ýüzlenjek bolsaňyz bolsa, onda şu sözi, şu ieroglifi ulanmalydyr. Bularyň ikisi hem ta diýip birinji tonda okalýar, olaryň okalyşy bir meňzeş.

Diýen manyny aňladýar sözlemde. Iň soňky öwrenjek sözümiz, ol bolsa dost diýmegi aňladýar. Ol şeýle okalýar, Pangýo. Pangýo. Pangýo diýip okalýan dost diýen sözüň soňky boguny, ýagny ol gowşak tondadyr. Ýagny onuň ýokarsynda ton belgisi belgilenýän däldir. Gowşak ton bolsa ol gysga hem-de jansyz ýaly okalýar. Ýagny şeýle. Paňňio, paňňio. Bu günki öwrenjek dialoglarymyz ýagny şulardan ybarat. Geliň indi bolsa ýaňky dialoglarda bize duş gelen käbir grammatikalar ýa-da bellikler barada öwrenip geçeliň. Sorag çalyşmasy Şeý, na, Ilki bilen Şeý hakda öwrenip geçeliň. Sorag çalşyma soralyn, Şeý, ol kim diýmegi aňladýar, ýagny sorag sözleminde adamyň şahsyýetini kesgitlemek üçin ýa-da adyny soramak üçin ulanylýandyr. Meselem, Şeý, şi, ba, ty diýip aýdanymyzda, ýagny kim batyr, kim diýmegi aňladýandyr. Ikinji sözlemde ol ta şi şeý, ýagny ol gyz kim diýmegi aňladýandyr. Üçünji sözlemde bolsa ta şi şeý, ol bolsa ol oglan kim diýmegi aňladýandyr. Kim sorag çaşmasyny hytaý dilinde sözlem içinde sorag sözlem içinde getirip ulanjak bolsaňyz, edil şu görnüşde bolmalydyr. Ýagny ilki eýe gelýär, soň işlik, soň bolsa aýyklaýjy agza. Gelin bolsa sorag çaşmasy, na, hakda öwrenip geçeli. Ýagny sorag çalşmasy na, ol nire ýa-da haýsy diýen manyny aňladýandyr. Ol sorag sözleminde ulanyş strukturasy, ýagny şu sözlem gurluşyndan ybaratdyr. Ýagny ilki bilen na gelýär, soň bolsa mukdar ölçeg söz ýa-da at gelmeli, ondan soň bolsa at gelmelidir. Ýagny şu ýerde görkezilişi ýaly. Geliň, bu sözlemleri bir-birden okalyň. Eger-de siz haýsy kitap diýip aýtjak bolsaňyz, onda sözlemi şeýle düzmeli, ýagny na, ben, şu. Ýagny bu ýerdäki ben, ol kitaplar üçin ulanylýan mukdar ölçegi sözdür. A bu ýerdäki şu bolsa ol kitap diýmegi aňladýar. Eger-de siz Haýsy adam? diýip aýtjak, sorajak bolsaňyz, onda sözlemi şeýle düzmeli, Ilki bilen Na, ondan soň Gy, ondan soňam bolsa adam sözi gelýär. Meselem, Na gy ren, bu ýerdäki gy diýip okalýan söz, ýagny ähli atlar üçin ulanyp bolýan mukdar, ölçeg sözdür. Gy diýip Okalýan ieroglifi, ýany ýa-da mukdar ölçeg sözüni hytaý dilindäki islendik at bilen ulanyp bilersiňiz. Meselem, ben diýip okalýan mukdar ölçeg sözüniň ýerine hem ge sözüni çalşyryp ulanyp bilersiňiz. Sebäbi bu ge diýip okalýan ieroglif ýa-da söz, mukdar ölçeg sözi, ol islendik at bilen bile ulanylyp bilýär. A bu sözden bolsa sen nireli diýip aýtjak bolsaň ýa-da sen haýsy ýeriň adamsy diýip aýtjak bolsaň onda şeýle sözlemi şeýle düzmeli, Ni şi na guo ren? Ni şi na guo ren? Bu sözlem türkmençe terjime etsek sen nireli diýmegi aňladýar. Bellikler hakda ýene bir aýtmak aýdyp geçmek isleýän zadym bar, ýagny D kömekçi sözi. Sözlemiň şu strukturasynda ýa-da sözlemiň şu gurluşynda, ýagny at ýa-da at çalyşma, ondan soň D, ondan soňam at, ýagny sözlemiň şu gurluş gurluşynda D kömekçi sözi degişliligi aňladyp gelýär. Haçan-da, da sözüniň yzyndan gatnaşyk aňladýan söz gelse, gatnaşyk aňladýan söz bu ýerde näme diýmek, ýagny, dost, synpdaş diýen sözlere men gatnaşyk aňladýan söz diýip, ony düşünmek üçin şeýle terjime etdim. Eger-de gatnaşyk aňladýan söz gelse, da sözüniň yzyndan, onda, da kömekçi sözüni ýazman hem, taşlamak hem bolýandyr.

Ýani bu ýerde çüe diýmek ol bu ýa-da şu diýmegi aňladýar, ýani görkezme çalşma. Bu ýerdäki şu diýip okalýan ieroglif bolsa ol kitap diýmegi aňladýar. Bu sözlemi türkmençe terjime etsek ýani bu meniň kitabym. Bu ýerdäki d, yň, iň goşulmany berdi. Edil birinji sözlemde-de edil şonuň ýaly. Meselem, Batyr. Batyr, Ol meniň mugallymym. Şurada yň-yň goşulmany berdi. Ýokarda belläp geçişimiz ýaly, eger D sözüniň yzyndan gatnaşyk aňladýan söz gelse, onda D sözüni ýazmasagam bolýar. Aslynda şu ýerde D goýubam bilýäs, ony ýazmanam bilýäs. Şu ýerde-de edil şonuň ýaly. Meselem, Ta bu shi wo tong xue, ta shi wo pang you. Ýagny bu ýerdäki gatnaşygy aňladýan söz synpdaş hem-de dost. Bu sözi bu sözi şeýle hem ýazmak bolýar. Ta bu shi wo de tong xue Taşy, woda, poňýow, ýagny da sözüni goýsagam bolýar, goýmasagam bolýar. Bu ýerde ýene-de bir kömekçi söz hakda aýdyp geçesim bolýar, ýagny ol na diýip okalýandyr. Na diýip okalýan kömekçi söz, ol at ýa-da çalyşmanyň yzyndan gelip, soraw sözlemini emele getirýär we geçenki sözlemde agzalan zady soramak üçin ulanylýandyr. Onuň köplenç ulanylýan sözlem strukturasy, sözlem gurluşy, ýagny şu şekildedir. Edil şu sözlemde sorag sözlemini terjime etsek, ol A sen ýa-da Sen babatda nähili diýen manyny aňladýandyr. Edil şu sözlemde. Geliň ony sözlemleri düzüp bir-birden seredeliň. Birinji sözlemi okaýas. Wo

Ol oglanyň ady Batyr. A ol gyzyň ady ýa-da A ol gyzyň ady näme ýa-da A ol gyz babatda nähili diýen manyny aňladýandyr. Üçünji sözlem, Wo şi tu ku man ren ni na. Men türkmen. A sen? A sen babatda nähili? diýen manyny aňladýandyr. Ýene bir gezek ýatladasym gelýär, na diýip okalýan kömekçi sözüň ol hytaý dilinde ulanyşy örän köpdürlidir, ýöne HSK birde ýa-da başlangyç hytaý dili başlangyç kursunda onuň diňe şu ulanyşda ýa-da diňe şu manysy öwredilýändir. Onuň başga başga manylary hakda nesip bolsa geljekki wideolarymyzda has-da jikme-jik öwrenip geçeris. Ekrana ýerleşdirilen şu dialoglary siz üçünji sapagymyzda geçişimiz ýaly, olary rollara bölünip özüňiz öwrenip bilersiňiz. Gel men olary bir-birden okap çykaýyn, siz bolsa ünsüerip diňläň. Birinji dialogymyz ýany şeýle. Taşy şeý.

Bu dialoglary siz rollara bölünip, gaty ses bilen ýerine ýetirip bilersiňiz. Gelin bolsa, Men-ä size sorag bereýin, siz bolsa häzirki ýagdaýyňyza görä bulara jogap beriň. Ilkinji soragym şeýle. Ni şi na guo ren? Ikinji sorag. Ni jiao shenme mingzi?

Gelin bolsa bu sapagyň dowamynda geçilen bellikleri hem-de täze sözleri ulanyp, şu gönükmäni ýerine ýetireliň. Şu boş ýerleriň içine siz şu ýerdäki täze sözleri goýup, sözlemi düzüp bilersiňiz. Ýagny bu söz, ýagny Jongguo diýip okalýar, ol Hytaý diýmegi aňladýar. A bu bolsa Deguo. Diýip okalýan söz olsa Germaniýa diýmegi aňladýandyr. Ýagny siz şu boşluk ýerlere şu iki sözi goýup sözlemi düzüp bilersiňiz. Edil bu gönükmäň içinde-de edil şonuň ýaly bu ýerde täze sözler berlendir. Olar Tongşýö, ýagny synpdaş diýmegi aňladýar, Pangýo, ol bolsa dost diýmegi aňladýar. Ýagny şu iki sözi boş boş ýerlere goýup sözlemi düzüp bilersiňiz. Bu günki wideo sapagymyzyň pinyin baradaky böleginde ýagny şu görýän dört sany başlangyç çekimsiz sesler hakda aýdyp geçesim belýär. Bu dört sany başlangyç çekimsiz sesler olar şeýle okalýar. Çy Çy Şy hem-de rrrrrrrr bu dört sany başlanyş çekimsiz sesleri nädip dogry, doly okalyşyny bilmek isleseňiz, onda siz meniň geçen gezekki düşüren Pinýine degişli wideolarymy açyp görseňiz, ol ýerde hemme zat doly, düşnükli türkmen dilinde hemme zat jikme-jik aýdylandyr. Onuň salgysyny men şu ýokarda goýdum, ony şoňa girip, şoňa basyp bu Pinine degişli bolan başlangyç çekimli sesleriň dogry aýdylyşyny öwrenip bilersiňiz. Gelin bolsa ýaňky dört sany başlangyç çekimsiz sesler sözleriň içinde gelende nähili okalýa olary bir-birden seredip geçeliň. Ýani şu sözleri geliň bir-birden okalyň yzyndan aýdalaň çiňňe moduo. Çşşy. Çuşşy.

Çongji olary olaryň arasyndaky tapawudy üns berip diňlänsiňiz diýip umyt edýän. Gelin bolsa n hem-de ň burun sesler hakda öwrenip geçeli. Eger üns beren bolsaňyz n çekimsiz sesi aýdanymyzda diliň ujy kentlewüge degýändir. Emma ňňö diýip okalýan çekim ses aýdymyzda bolsa diliň ujy däl-de, onuň tersine yzky bölegi agyz boşlugynyň ýokarky bölegine degýändir. Ňňö diýip okalýar. Ýagny olar şeýle okalýar. Geliň bulary bir-birden okalyň, ýerinden aýdalaň, çinga mo du. Burun sesleriniň tapawudyna-da üns berip serediň, üns berip diňläň. An. aň, ýän, ýaň, wan, waň, yn, yň, ýyn, ýyň, wan, Waň! Ýani olar şeýle okalýar. Pinin hakda ýene-de bir zat hökman aýdyp öwrenip geçmeli zadymyz bar. Ol hem ýani i diýip okalýan ieroglifiň tonunyň üýtgemegi. Öňki wideolarymda-da aýdyp geçipdim, i sözi ol okalanda käbir ýagdaýlarda onuň tony üýtgäp bilýär. Haçan-da I diýip okalýan ieroglifden soň, birinji, ikinji, üçünji tondaky bogun ýa-da ieroglif gelse, onda I diýip okalýan ieroglif ol dördünji tonda okalmalydyr. Ýagny şeýle, I jang, I jang, I tiao, I tiao. ýa-da i joň, i joň. Aslynda ol i diýip okalmaly, emma i iroglifiň soňundan birinji, ikinji hem-de üçünji tondaky iroglifler ýa-da bogunlar gelenligi üçin ol dördünji tonda okalmalydyr. I joň, i týao, i jaň, ýagny şu şekilde. Haçan-da, i ieroglifden soň dördünji sondaky bugun ýa-da ieroglif gelse, onda i diýip okalýan ieroglif ol ikinji sonda okalmalydyr. Ýagny, ýiýdiň, ýiýdiň, ýiýkwaý, ýiýkwaý, ýagny şeýle şekiller. Haçan-da, Y diýip okalýan ieroglif ýeközi ýa-da sözlem içinde san bolup gelen ýagdaýynda, onda y diýip okalýan ieroglifiň tony hiç hili üýtgemeýär. Ýagny olar şeýle okalýar. Di, y, i, ar, san, şin, çi, i, şi, i, hem-de Baý Fen Ji Yi, ýagny şu görnüşde okalýandyr, tonlary üns berip diňlänsiňiz diýip umyt edýän. Bu gezekki wideo sapamyzda pinyin düzgünleri hakda şulary aýdyp geçmek isleýän. Ýagny şu iki harplaryň ulanyş düzgüni. Eger bogun ýasaýjy çekimli sesiň öňünden Başlangyç çekimsiz ses gelmedik bolsa, onda ýazylanda olaryň öňünden hökmany suratda şu iki harplar ýazylmalydyr. Eger-de ieroglif diňe bogun ýasaýjy çekimli sesden ýa-da bogun ýasaýjy çekimli ses bilen başlanýan seslerden ybarat bolsa, onuň öňünde hökmany suratda şu harpy goşmalydyr. Pinýinde olar şu görnüşde ýazylýandyr. Ýagny ol şeýle okalýar. Ýi, ýin, ýiň. Eger-de ieroglif diňe u harpy bilen başlanýan bolsa, onda ol onuň öňünden pinýin ýazylanda hökman şu harpy goşmaly. Ýagny ol şeýle okalýar. Wu, Wuu. Aşakdakylar hem edil şonuň ýaly. Meselem, Won, Weý, Wan. Eger-de ieroglif diňe ü harpdan ybarat bolsa, onuň öňüne hökmany suratda şu harpy goşmaly. Hem-de ü sesiniň üstündäki iki nokat taşlanyp ýazylmaly. Pinyin şeýle ýazylýar hem-de şeýle okalýar. Ýüý. ýüýe, ýüýän hem-de ýüýün. Geliň ýaňky aýdanlarymyzy sözler sözleriň içine gelende nähili okalýar hem-de nähili ýazylýanyny ýazynýanlaryny görüp geçeliň. Ýani olar şeýle okalýar. Ýow ýoň. Ýow ýi.

Waň waň Wanýan Ýe ýe Ýiň ýaň Woman Bu günki wideo sapagymyzda hytaý ierogliflerinäki şu iki çyzyk hakda öwrenip geçeris. Ýagny şu çyzyga oňa hytaýça Shu Wan Gou diýip okalýandyr. Ony men türkmençe wertikal egri gyňyrçak çyzyk diýip özümçe şeýle terjime etdim. Ol ýazylyş ugry nähili, ýagny ýokardan başlaýas, şeýleligine aşaklygyna ýazýas, soňam ýokaryk galýas, şeýle ýazylýandyr. Ýagny ieroglifleriň içinde şu çyzyk ol wertikal egri gyňyrçak çyzykdyr. hem-de şu görýän çyzygyňyz. A bu çyzygy bolsa oňa hytaýça Hang Jue Wo Gou, Hang Jue Wo Gou diýip okalýandyr. Men ony gorizontal aýlawly egri gaňyrçak çyzyk diýip şeýle terjime etdim. Ýagny ol şu ýerden başlanýar, Ondan soňam aşaklygyna ýazylyp, soňam ýene ýokarlygyna galýandyr. Ýagny şu şu görnüşde ýazylýar. Ieroglifleriň içinde ol şu görýän çyzygyňyz hem-de şu görýän çyzygyňyzdyr. Gel indi bolsa ýönekeý ieroglifler bilen tanşyp geçeliň. Şu görýän ieroglifiňiz ol Çii, çii diýip ökülýändir. Ýagny ol ýedi diýmegi aňladýar. Ol ilkibasda şeýle ýazylýar, ondan soň bolsa häzirki günümizde ýedi san häzirki günümizde şeýle ýazylýar. Ieroglifyň ýazylyş ýygyderligi hem şu şekilde. Buny ýazmak diýseň aňsat. A bu ýerdäki ieroglif bolsa ol jiao Joe diýip okalýar. Ol dokuz diýmegi aňladýar, ýagny san. Dokuz sany, ýagny başda ol şu şekilde ýazylypdyr, häzirki günümizde bolsa şu şekilde ýazylýandyr. Ieroglifiň ýazylyşy yzygiderli hem şu ýerde ýerleşdirilen. Bu ýerde görýän ieroglifiňiz ol R, Arr diýip ikinji tonda okalýandyr. Onuň asyl manysy çaga diýmegi aňladýar. Ýagny ol başda, ilkibaşda şeýle ýazylypdyr. Ýagny bula kellesi diýsek, bu eli, a bu bolsa aýagy. Häzirki günümizde bolsa ol ogul çaga diýmegi aňladýar. Ieroglifyň ýazylyşy yzygiderli şu şekilde. A bu ýerdäki görýän ieroglifiňiz ol ji, ji diýip okalýar. Ýagny ol onuň asyl manysy pessejik stol diýmegi aňladýar. Ol başda şu şekilde ýazylypdyr. Emma häzirki günümizde bolsa ol onuň manysy üýtgäp, ýagny näçe diýmegi aňladýar. Ji, ji diýibem okalýar. Ieroglifiň ýazylyş yzydyrlygy hem şu görýän şekiliňizde. Bu iki ieroglifiň arasynda bir tapawut bar, ýagny Ji ieroglifi ýazylanda, ol çyzyklar bir-birine birleşýändir. Emma R diýip okalýan ieroglif ýazylanda bolsa, onda çyzyklar bir-birine birleşýän däldir. Şonuň üçin bu iki ieroglifi ýazanyňyzda, olara, olaryň ýazylyşyna üns berip serediň. Bilşimiz ýaly, men geçen gezekki wideolarymda aýdyp geçipdim, hytaý ieroglifleriniň ýazylyşynyň yzygiderli ýörite yzygiderlik tertibi bardyr. Şu görýän ieroglifiňiz ol ilki bilen ýokarsy ýazylmaly, ondan soň bolsa aşagy ýazylmaly. Ýagny şu şekilde. Ilki bilen ýokarsyny ýazýaňyz, soň bolsa aşagyny ýazmaly. Edil şu ieroglif hem şeýle. Ilki ýokardan başlaýaň, soň bolsa aşaklygyny şeýle ýazýaň. Ondan soň Ilki çepden açlaýaň, soň bolsa sag sagdakyn ýazýaň. Meselem, şu iki ieroglif ýagny şeýle ýazylýandyr, ilki bilen çep tarapdakyny ýazýaň, ondan soň bolsa sag tarapdakyny ýazýaň. Edil şu ýerde-de şeýle, ilki çepdäkini ýazmaly, soň bolsa sagdakyny. Ieroglifleriň ýazylyşynyň yzygiderlik tertibi hakda aýtjaklam, bu gezekki wideomyzda şulardan ybarat. Sapagymyzyň ahyrynda size bir kiçiräk ýumyş beresim bolýar, ýagny şu ýerde bir gönükme berilendir. Bu gönükmäni siz iki bolup ýerine ýetirip bilersiňiz. Ýagny suratlara seredýäňiz we biri-biriňize sorag berýäňiz. Meselem, Ta shi şeý? Ol kim? Ta shi ol pylany. Ýagny şu suratlardan birini saýlap şu ýere goýýaňyz hem-de syzdymy düzýäňiz. Ikinjisi bolsa Taşy Nagoren ol nireli? Şu suratlara seredýäňiz we bu adamlar, bu şahsyýetler nireli bolsa şu ýeri onuň ýurdunyň adyny goýýaňyz hem-de ol nirelidigini aýdýaňyz şeýdip syzdymy düzýäňiz. Bu günki düşüren wideomyzyň esasy mazmuny şulardan ybarat. Eger-de şu düşürilen wideo size hytaý dilini öwrenmäge azajygam bolsa kömek eden bolsa, onda YouTube sahypama agza bolmagy, wideolara laýk basmagy sizden haýyş edýän. Çünki siziň her bir goldawyňyz meni öz işime has-da höweslendirýär, ruhlandyrýar. Eger-de hytaý dili hakda bilesiňiz gelýän ýa-da bilmeýän zatlaryňyz bar bolsa, aşakda teswirlerde ýazyp bilersiňiz. Başardygyňdan teswirleriňize jogap berer, ýa bolmasa-da ýörite teswirleriňize degişli wideolary taýýarlap size ýetireris. Onda näme, indiki wideomyzda görşençek, hoş, sag boluň!